avuxeni vahlaleri na vayingiseri va chanel ya matimba ya manuel maleve youtube channel kombele mi subscribe ku chanel yin'wana ni kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um eh, ni lava ku vulavula hi lexi xana movha ya tiyisiwa na or xana movha ya bohiwa na laha ni vulavula hi loko mi kuma ku hosi yi katekisini munhu i kume movha or i xave movha ivi i teka movha liya hi yi endla endla mi hi va hi vaniya leyi nga ti talela hina vanhu va ntima hi yi tirhisaka xana swilo leswiya swa pfumeleriwa or swilo leswiya i nandzu or swilo leswiya i xidyoho or swilo leswiya i swilo swa muhopani or swilo swa huma ndleleni swilo leswiya hi swilo swo huma ndleleni ende swilo leswiya hi swilo swo huma muhopani

laha ni vulavula hikuva mi kuma ku vo tala va swi endlela kwihi ku a nga kumi tinghozi kumbe timovha ta yena ti nga yiviwi or timovha ta yena loko a ri ku dirayivheni mi kuma ku pfa a vona swilo swo huma endleleni ma ni twisisa se vo tala mi kuma ku ku tekiwa timovha leti a hi ti yisa ka ka ka vanhu va xintu like ni vulavula hi tin'anga van'wani hi ti yisa magandzulwini ya ka hina ya ya ya tiphahla kona swilo leswiya swi na nkoka swinene ende swilo leswiya swi swi kahle a hi xidyoho munhu wa yi teka movha ya yena a fika a a a ka n'anga ya xita fika ku a ni kombela ku mi ni bohela movha leya mina leyi n'anga leya xita yi ta fika yi ku bohelela movha yi endla sweswi yi swi endlaku ku i nga humeleli hi makhombo or hi tinghozi la ndleleni kumbe movha ya wena yi yiviwa van'wani va fika va tiphahla a ma a makaya ya vona lava nga na magandzelo. vo tala va swi tiva ku magandzelo li vula yini ivi ku ta wun'we a fika a phahla movha ku a n'wana hi loyi hosi yi n'wi katekisini i xave movha hi la ku ta ku movha leyi wa yi n'wi fambisa kahle yi nga humeleli hi tinghozi kumbe ku humelela hi swo hi swo biha le ndleleni yi n'wi fambisa kahle yi nga yiviwi no yiviwa swi right ivi van'wani hi ti yisa kwalomu ka tikereke to hambanahambana ni nga ta ka ni nga ti hlaya hi mavito na vona ku na sweswi vona va swi endlisaka xiswona ku va ku tiyisela movha leyi ya wena ku nga humeleli hi tinghozi yi nga humeleli hi swo biha hi ku mi kuma ku van'wani mi kuma ku loko a xava movha movha ya yena a yi heti vo ma two months three months ya tlumba ya chayisa kumbe tin'wani ta yiviwa ma swi twisisa se vo tala mi kuma ku va endlela ngopfu swona sweswo ku va kota ku va ti tiyisa va ti boha kwale mi va tiyisa kona ivi un'wana a ni vutisa xivutiso a ku loko ku ve ku movha leyiwani i movha ya le khampanini va ni nyike movha ya khampani ku ni yi dirayivha ni swi endlisa ku ni movha ya khampani a yi bohiwi vanhu va ka hina hi nga pfuki na siku na rin'we u kuma ku munhu a teka movha ya khampani teti hi ti vonaka ti nga ti talela kwala tikweni ka tikhampani to hambanahambana leti hi tirhaka tona u kuma ku munhu ni teke movha hi loyi i yise kwalani ka vanhu vani va xintu va lama ni va vulaka kumbe yi le ku yi phahleleni kumbe yi yise kwale ka tikereke teti hi ti vulaka a fika a yi boha or a yi tiyisa a swi endliwi swilo leswiya mi kuma ku movha leyi driver hi vanhu vo ringana five va hambanahambana wun'wana i nghena kereke wun'wana kumbe i n'anga wun'wana kumbe wa phahla kumbe wun'wana a nga ngheni kereke ma ni twisisa ivi mi fika mi teka movha liya mi ya mi ya yi boha un'wana na un'wana a yi boha sweswi a yi bohisa xiswona like yi teka hi mina ni yi yisa ka nganga xi to fika ni yi boha ivi un'wana after two weeks driver yin'wana a yi yisa kerekeni after three weeks un'wana a fika a yi phahla le ka vona ivi swilo leswi swi fika swi hlangana laha ndzhaku ka ka ka sorry ka movha liya because a ni xiteringi xin'we xidirayivhele xin'we hi tshama ka siti yin'we hinkwenu van'wani hi hoxa swilo ehansi ka tisiti swilo leswiya swa lwa laha loko swi lwa u kuma ku wena loko u teka movha liya wa yi chayela wa yi dirayivha u humelele swo biha kumbe wena i tshame i kha i tlumba hi movha ya khampani va hetelela va ku hlongole entirhweni kumbe wena loko u kha i dirayivha movha ya khampani i tshama khe i chayisa vanhu mara a wu swi tivi ku yini because ku na swilo lahaya mi kuma ku movha leyi tiyisiwe hi mimirhi yo hambanahambana na hi tintambu na yini swo hambanahambana swi tele kwalaya sweswi ni ni nga ta ka ni nga swi hlayi swin'wana swa kona ivi swilo swilo leswi ha un'wana rini loyi movha i ya mina loyi na ya movha ya mina se timovha ta khampani hi nga pfuki na siku na rin'we hi teke timovha ta khampani ya tiboro ya ti tiyisa hi ku swin'wana swin'wana swa kona swa vangela makhombo mabadi. ma vona se lexi mina ni hlohlotelaka vanhu va ka hina a hi boheni timovha ta hina ma ni twisisa hi tiyisa kwalomu ka tin'anga ta xintu na kwalaya tiyisa van'wani mi kuma ku timovha ta vona ti va ti ri na na tinjeti tin'wani mi kuma ti ri na tibibele swi ya hi ku swi endlisa ku yini kwala ka timovha teto van'wani va nghenisa tinjeti van'wani tibibele swi ya hi n'wina ku mi endlisa ku yini na khensa ku va mi langute chanele ya ya matimba emmanuel male youtube channel ni kombe mi subscribe ku channel kota ku kula dankie